ndaciarwo nĩ mami witũ anjĩtire wanja agĩcoka akĩrwara kanitha-inĩ ngĩbatithio ngĩtwo enjindia koguo njĩtagwo enjindia wanja ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya gĩthambo mũhĩrĩga wa mbarĩ ya marigũ na ngĩcoka ngĩthomera o kũu Mũrarandia gwitũ nĩ Mũrarandia ngĩthomera kũu mũrarandia cukuru ndatũraga heagwo ihera nĩ gũtũra staff room nyonagia andũ nyĩmbo ndatũraga nyinĩte staff room rĩu arimũ ndaikaraga hakuhĩ maiguaga staff room gĩkĩinwo tondũ kĩrathi gĩakwa kĩarĩ kuma staff room rĩ kĩu kĩngĩ rĩu nĩ maiguaga ngĩbundithia andũ nyĩmbo nĩ ndaheagwo mahera mũno no maheaga o makenjoyaga nyĩmbo tondũ onao no marakĩigua nĩ njega. Ah, hĩndĩ ĩrĩa nda- ndarĩkirie primary nda- ndathire ngĩ- ngĩingĩra polytechnic ĩtagwo kangĩma village polytechnic nĩguo yetagwo na kũu ndakoragwo ngĩka maũndũ maingĩ home science ngirigaca eh, tailoring na gũtuma burana no macio mothe gũtirĩ ũndũ njĩkaga thaa ici ombe yakwa nĩ gũcera bũrũri handũ harĩa hothe ingĩhota nĩ nyendete gũthiĩ mũno bũrũri ũyũ wa kenya ndigwĩciria he andũ itaikĩtie kũgũrũ tiga Isiolo na Garissa kũu kũngĩ nĩ thiũrũrũkĩte guothe Ah, flight yakwa nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gĩtheri kamũkimo ũguo na mahuti maya ma mũgũnda ma- materere managu icio nĩ nyendete mũno kũrĩanĩria na gakima niĩ gũtirĩ irio itendaga kũruga ona gũtirĩ irio itoĩ kũruga tondũ ona ingĩkũrugĩra no ũrigwo ka ciakĩrugwo atĩa ka ciarugĩrwo kũ nĩ ũrĩa cikĩrĩ njega no thamaki ndiendaga kũruga tondũ nĩ ndaremirwo kũruga ndiũĩ no nĩ ndĩmĩendete kũrĩa aya maica makwa ndĩtirĩte kwaga thayũ ingĩona gũtarĩ na thayũ nĩ menyaga ona nĩ nĩ ngoga rĩu nĩ ndĩtigagĩra bũrũri ndũkae kwaga thayũ ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene ngoragwo naguo wa kerĩ ndikae kwaga kĩndũ gĩa kũrĩa kũrĩa tu na nda ona itegũtigia rĩu ũcio nĩ ũndũ njĩkagĩra guoya na ũtũmaga nduta wĩra na hinya mũno nyĩmbo ciothe gũtirĩ rwĩmbo itendete niĩ hakwa tondũ ona nyũmba gwakwa gũkora nyĩmbo cia ruga cio Kĩa kĩnjaruo, gĩa ikamba, rwĩmbo ruothe rũrakenia meciria makwa, icio ciothe nĩ ũgũcikora gwakwa nyũmba. Nĩ hũraga na ngahũra ona nyanĩrĩirie, ona cia gĩzuru, ona cia kĩ, gũtirĩ rwĩmbo niĩ njagũraga ona rũmwe. Hakiri ciakwa ciendete nyĩmbo ciothe. Bata nĩ rwĩmbo rũu nĩ ndĩraigua rũgĩkenia ngoro yakwa ona itekũigua ũrĩa rũroiga. Before itanatuĩka mũini ona rĩu, ona rĩu njuge ona rĩu rĩ, nĩ ndendete nyĩmbo cia... Dolly Parton mũno, aini arĩa maroka, ona mũndũ angĩina rwĩmbo rwage kumĩra hĩndĩ ĩyo ndagakue ngoro, athiĩ ona mbere nginya hĩndĩ ĩrĩa akaina rwĩmbo rũka, hihi okorwo hau nĩho Ngai amwamũrĩire rĩ, ndagathiĩ ataiguĩte chance yake nĩ yakinya na nĩ agĩrĩra ũrĩa akwendaga kwagĩrĩra, age kũgĩa na mahenya na ndakage kuona ta arahũthio nĩ arĩa me mbere.